Mir bleiwen bei de Court-métragen, wiesselen awer de Festival, wëll hei zu Lëtzebuerg, do leeft jo de Luxembourg City Film Festival zanter dem Weekend an do gëtt all Joer een Owend organiséiert, wou Lëtzebuerger Realisateuren d'Chance kréien, hir Kuerzfilmer ze weisen. Hei sinn ënner anerem dann och vill jonk an oft. Opstriewend Filmemaacher derbäi a fir dës Editioun koumen esou vill Demanden eran, datt et direkt zwee Kuerzfilmowenter am Kinepolis gouf. D'Patricia Baum huet eng Realisatrice an e Realisateur bei hire Premièren begleet. 19 Kuerzfilmer si fir déi dräizéngten Editioun vum Luxfilmfest zréckbehale ginn. Fir d'Realisateuren ass et eng gutt Plattform hir Filmer eng éischte Kéier ze weisen a Geschichten a kuerzer Form ze. zielen. Eng Geschichtenerzielerin ass d'Gintare Parulite. Déi lëtzebuergesch-litauesch Realisatrice, Schauspillerin a Schrëftstellerin schafft deemno op an hannert der Theaterbün, wéi virun an hannert der Filmkamera. An domat bréngt d'Gintare eng ganz Panoplie un Ingrédienten mat, fir e Kuerzfilm ze realiséieren. Ech wollt schonn ëmmer Geschichten erzielen, dofir fir mech ass iergendwéi och net esou en Also fir mech perséinlech kee sou groussen Ënnerscheed tëschent Schauspillerei oder Bicher schreiwen, Theater schreiwen oder oder Filmer schreiwen. Wann ech eng Iddi kréien fir eng Geschicht, stellen ech mer och ëmmer d'Fro, ass dat e Buch oder ass dat méi en Theaterstéck, ass dat e Kuerzfilm oder e Laangspill, e Laangspillfilm oder eng Serie an. Ech mengen ech sinn einfach mat deer Loscht iergendwéi op d'Welt komm. Op der éischter Kuerzfilmsoirée huet d'Gintare Parolite hire Film Date Night gewisen. Am Film geet et ëm eng Fra an e Mann mëttlerem Alters, déi sech op en éischte Rendez-vous treffen. D'Chemie tëschent deenen zwee stëmmt an d'Kommunikatioun ass onbeschwéiert an éierlech. Ech mengen all meng Projete ginn et drëms, wéi wichteg et ass éierlech ze sinn a wéi schwéier dat ass. Mee. wéi dat een ëmmer belount a wéi een ëmmer belount gëtt vum Liewen a vum Universum, wann een einfach Mut huet, och wann dat wéi deet an och wann dat schwéier ass. A just zwee Deeg huet d'Gintare dës Skript geschriwwen an am Ganze goufen et véier Dréideeg fir de Kuerzfilm. Testfilm, e Film deen sech an engem Restaurant ofspillt. Also éischten Date an engem Restaurant ass schonn eppes wat Leit normalerweis net maachen, well du kanns dech net ganz einfach aus der Situatioun rauszéien, du muss iech déi puer Stonnen dann aushalen oder fortlafen. An ech hu mer geduecht, ok dat wär awer schéi wann déi zwee Leit esou un Léift gleewen a sou och couragéis sinn fir ze soen, mir hunn eis schonn eng Zäitche geschriwwen. Mir freeën eis, eis lo wierklech kennenzeléieren a komm mir loossen eis Zäit a komm mir si couragéis. Um Owend vun de Kuerzfilmer komme vill Leit aus der Filmzeen zesummen, déi virun an hannert der Kamera schaffen. Ech wollt Iech de Kian virstellen, deen op mengem Film geschafft huet, an eische Regieassistent wor, an deen e formidabele Mënsch an och Regisseur ass, deen och säi Film am Festival weist.
De Kian Agajani ass nach net esou laang derbäi, ma huet awer schonn op ville Produktiounen als Regieassistent oder Produktiounsmanager geschafft. Um Luxfilmfest weist hie säin zweete Kuerzfilm mam Titel Arman an Elisa. Do hunn ech de grousse Pleséier gehat, mat immens talentéierte Leit ze schaffen, mat jonke Leit. Eis Ekipp war immens, immens jonk an et war. Um Set ze schaffe mécht mir sou immens frou, souwuel mat de Schauspiller wéi och mat all den Techniker. An dat ass eppes, wou ech opbléien, mengen ech. An et ass ëmsou méi schéin, datt ech elo um Lëtzebuerger Filmfest, datt de Film selektionéiert gouf. Am Film Arman an Elisa geet et och ëm d'Kommunikatioun, an dësem Fall zwee Kanner, déi net déi selwecht Sprooch schwätzen an awer e Wee fanne fir mateneen ze kommunizéieren. Schon sou saat An der Geschicht geet et ëm den iranesche Jong Arman, deen op Lëtzebuerg kënnt an hei ageschoult gëtt. Seng eenzeg Bezuchspersoun an der Schoul ass d'Elisa, dat hei vun der Vicky Krieps hirer Duechter gespillt gëtt. E bëssen dramatesch, oder? Arman an Elisa, zwee Kanner ouni Sprooch gemeinsam ze hunn. versti sech onendlech, mee déi Erwuessener hannendrun, sief et Proffen, sief et Elteren, sief et Kanter, déi hunn zwar villäicht eng Sprooch gemeinsam, mee iergendeppes stëmmt do net an der Kommunikatioun oder an der Empathie, mengen ech. De Kian Agajani huet iranesch Originnen an ass hei zu Lëtzebuerg opgewuess. D'Geschicht vum Arman ass net autobiographesch an awer ginn et. Parallellen. Dat steet jo dann quasi fir kulturellen Echange, dat steet fir Integratioun, dat steet fir géigesäitegt Verständnis an Deelen. Dat heescht, dat war op jiddefalls aus menger Kandheet, aner Saachen och, déi desagreabel Saachen, wou den Arman och entdeckt, wéi zum Beispill komesch Blécker vun den Erwuessenen oder vun den Elteren. Hei ass eisen Armband, dat ass de Cheyenne Arendt.
Den eegene Film fir déi éischte Kéier um groussen Ecran ze gesinn, suergt dann och fir grouss Opreegung bei de Realisateuren. De Sall fëllt sech effektiv sou lues. Ech mengen, et gëtt zimlech voll. Dat war ee Moment, hey, dat war ee Moment, war en ausverkaaft, mengen ech. Dat heescht, dat gëtt en immens volle Sall. Den Drock ass do.
Ech sinn mega opgereegt. Ech mengen ech muss net méi op Toilette goen oder ech probéieren net méi op Toilette ze goen an ech sinn mega frou.
My heart belongs to the silver screen, it belongs to telling stories, to making stories with other people, I'm sure so many of you in this room share that love. This film is